sɛ wa subscribe de ama me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bere ne bere nyinara home sweet home dwumadi a ɛbɛyɛ bia baabi a wɔ bia wobɛnya alert na wo nso wahwɛ bi nyame ɔnhyira ho medɔ ɛnɛ ɛnɛ sɛ wa wonim deda sɛ home sweet home ha deɛ nsɛm a ɛma nipa kɔn atɔ ne yam nsɛm a ɛma nipa ma n'ani da hɔ nsɛm a ɛboa yɛn ma efie tena ɛyɛ dɛ ɛno nko ara ɛna yɛdi ho nkɔmmɔ Ɛno nti no, ɛnnɛ, sɛdeɛ yɛgu so dedaada no ara, nsɛm a ɛresisi seesei deɛ, asɔfoɔ no, asɔfoɔ no, da biara meka sɛ asɔfoɔ no deɛ, real ones wɔ hɔ, genuine ones, dynamic ones wɔ hɔ, nanso no, eh, ebinom wɔ hɔ a wɔn nso, Ɔmo nyɛ real. Meka sɛ ɔmo nyɛ real a, I know what I'm talking about. Obi wɔ hɔ a wakɔ aduro so na ɔde aduro bi, bosom bi na ɔde reyɛ, obi de maame wata na ɔde reyɛ, obi de kɔmfoɔ bi na ɔde reyɛ, obi de you know, ɛsono obiara ne deɛ ɔde reyɛ. Obi nso wɔ hɔ koraa a, Nyankopɔn frɛɛ no no, ɔnkɔfaa biribiara mfraa mu, nanso no, ɛpoobɔ bi, suban bɔne bi, nneɛma bɔne bi a ɔyɛ, ɛne kwan a ɔfa so ɔde trɔ deɛ Nyame nkae koraa a ɔse waka, na ɔno ahahan n'ani, use n'adwen, de beat nkurɔfoɔ gye nkurɔfoɔ sika crazy problems wɔ nkurɔfoɔ awareɛ mu ne adeɛ no saa nneɛma na ɛkokɔkokɔ so no bi ne yɛgu so a yɛrekaaka yɛ kristofoɔ sɛ yɛmmɔ mmɔden ne yɛma yɛni nna hɔ ne yɛhu kɔ yɛbɛfa so atu yɛ anamo sɛ aso asɔre biara mu na wobɛkɔ akɔwura anaa nyɛ asɔre biara mu na ɛsɛ sɛ wokɔwura aso asafo a wowɔ mu no Wo Presby no, wo Pentekost no, wo Apostolic no, wo Anglican no, wo, wo, wo, wo, wo, wo Methodist no, asafo no a wowɔ mu no, aso ɛno ara mu na ɛsɛ sɛ wotena? Anaa ɛyɛ compulsory sɛ bere ne bere nyinaa wobɛpɛ mpaebɔ bi ase na woakɔ? Me dɔfo, menim, menim paa sɛ ɛyɛ a bere ne bere nyinaa sɛ yɛkɔ ɔhaw ne amanneɛ mu a, when we are going through hardship, we are going through pressure, we are going through spinstership and uh, uh, bachelorship and all that, singlehood, Sɛ yɛ, yɛrekɔ ɛ, sigyadie nne a, yɛ, yɛwɔ yareɛ bi da yɛ so, sikasɛm ayɛ den, ahokyerɛ aba yɛ so a, ne nti no, we don't normally mind where we are heading towards. But I came here to tell you today sɛ, a, me deɛ da biara, ɛyɛ asɛm a da biara me kan, da ma no, sɛ about 99 of African pastors, they are not real. That is what I normally say. Na ɛnnɛ. Asɔfoɔ no bebree bebree sister mentumi nbobɔ wɔn nyinaa mu din pii kwa ɛna ɛnnɛ no ɛyɛ abranteɛ a yɛfrɛ no Demon Breaker waba abɔnten aba abɛka ɛna no medi kan bobɔɔ obi so kyerɛɛ wo ɛnɛ nso mede foforɔ nso aba another squad ɛde aba a wabobɔ bobɔ bebree din na wei na asa asɔfoɔ no binom te sɛ sɔfo kum kyaakya ɛne ada pa ɛɛ pastors binom nso ɛba abɔnten ɛbɛbɛ ma ɛyɛ sɔfo yi reply mepɛ sɛ wotie Tena ase dinn na tie asɛm a ɛyɛ demon breaker ɛkaeɛ. Asɔfoɔ a wɔbɔɔ wɔn din, tie no yie paa, ebia na ɔsɔfoɔ ka ho. Ɔsɔfo, yɛbobɔ ba me sista, me bra, yɛbobɔ din no ba o, ɛna even yɛbɔ, yɛbɔ ne din so a na watu wo ho fo, yɛammɔ ne din so a na woahu deɛ wobɛyɛ, ɛkwan a wobɛfa so asom wo Nyankopɔn. Ɔse na asɔfoɔ no wɔyɛ akorɔmfoɔ, wɔn akwan yi a wɔfa so wɔn bɔ nipa poo gye ne sika, nti da biara meka sɔfo bi wɔ hɔ mpo a na ɔnkɔ aduro so, nanso no ɛkwan a ɔbɛfa so a ɔbɛbɔ wo poo no, ɛkwan a ɔbɛfa so a ɔbɛgye wo sika no, kwan a ɔbɛfa so ɔbɛkyim wo nsa agye wo ho sika, ɛkwan a ɔbɛfa so ɔbɛ create problem between you and your family, ɛnyɛ asɛm ketewa, nti me dɔfo, deɛ sɔfo no nsɛm a ɔkekaeɛ ne ɛdin a ɔbobɔeɛ no, ɛno na mpɛ sɛ wotie bi, Yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔhwɛ. Dɔfo asɔfoɔ a ɛyɛ demon breaker a ɛkyerɛ sɛ wɔn bu akristofoɔ kɔn mu no, ebinom din na meba bɛbobɔ, ɛnyɛ wɔn nyinaa ni, ɔbobɔɔ bebree, kakra din na mebobɔ akyerɛ wo yi. Ɔbɔɔ ɛyɛ Sɔfo Kojo Sarpong, ɛyɛ Abruku Abruka, Agya Dan, Kum Chacha, Rev. Ɔbɔfoɔ, Jesus abranteɛ ɛne pii a ɔmo keka ho, yɛnkɔ na yɛnkɔ tie ɛmfiri ɔno ankasa no ano. Yes breaker afei yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ hwan na ɔno nso ne ne tu anamɔn wɔ kwan bɛn so na ne nnwuma te sɛn afei yɛwura list no mu hmm.
Asɔfoɔ no deɛ ɔmo dɔɔso bebree. Yes. Asɔfoɔ no ɔmo dɔɔso ɔn sɛ obi wɔ hɔ a hmm. ɔbɛ adwuma no mu a ne sika asɛm nhyɛ da nkɔ yi a ɔnhyɛ ɔnhyɛ ɔnba ɛɛ. Mhm. Nti Fake pastors no ɛdɔɔso but wɔn a wɔn ba ɛɛpɛ na nkorɔfoɔ nim wɔn. Wɔn yeah.
a wɔn ba ɛɛpɛ na nkorɔfoɔ nim wɔn. Nti sɛ meka sɛ mebobɔ asɔfoɔ din a mɛtumi abɔ sɔfoɔ bi din koraa na obi nim no mm. but no yɛ fake pastor nti ansa na mɛkɔ asɔfoɔ no so no the only advice a mede ma ghanafoɔ ne nipa a ɛpa anante anante ne akyinkyin akyinkyin ne sɛ mhm. be very careful ɛwɔ asɔredan a wowura mu. Yeah.
Because obi wɔ hɔ a. Sɛ Ghanafoɔ na wotu ɔmo fo. Ghanafoɔ na metu ɔmo fo.
Be very careful asɔredan a wowura mu. Mm. Because ɛnyɛ nea ɛsere nyinaa ɛna ɛyɛ sika kɔkɔɔ. Ɔbɛkɔ akɔtu ɔsɔfoɔ no hyɛ white but ne mu deɛ ɛyɛ black. Nti ansa na mɛkɔ asɔfoɔ no so no nipa bi a wohwɛ me no be very careful. Be very careful.
Afi Okay.
Ma yɛn asɔfoɔ no a wo ne wɔn tutu saa anamɔn yi in that spiritual realm no. Obi nim so mɛba ne so. Okay. Yes.
Obi te sɛ Agya Dan. Mm-hmm. Kwan a ɛfa so a me ne Agya Dan. Agya Dan yere ɔde ɔne ɔde no ato ne ba na so. Ɔno kora ɔyɛ bɛyifoɔ sen ne kunu no. Hey.
Agya Dan yere no ɔyɛ bɛyifoɔ sen ne kunu no. wonim wɔ honhom mu. Na
ewiase wɔn adeɛ bi a woyɛ ne nnɛ na ɛyɛ seed na wode hyɛ fam o. Yeah.
Nti sɛ ɔbaa wotumi nya akukuduro boa wo kunu na mobɔ nkurɔfoɔ apoo ɛyɛ nkurɔfoɔ azaa. A time will come a wobɛwu akɔ o. Wontra asaaseɛ no so saa. Nti na ɛyɛ ma mebisa sɛ, saa asɔfoɔ yi nyinaa a wɔn wɔ saa honhom de yɛ adwuma, bebree no ara, wɔn nyinaa nso wɔ yerenom, yɛ a na wɔn yerenom nim adeɛ a wɔyɛ wɔ nsumae mu anaa? Oh!
Obi, somebody like Kwadwo Sarpong, ɔfaa girl bi, girl no fi Volta, ɔne girl no awo, akwadaa no ntumi nnante, ɔyɛ Bafan sisi a mekasa yi, ɔne girl no. Yɛ, wɔwo no ɔyɛ Bafan.
Ɔwo akwadaa no na ɔyɛ Bafan sisi a, akwadaa no yɛ yarefoɔ. Bushop Kwadwo Sarpong yi. Kwadwo Sarpong yi, girl no wanyɛ ne ho adeɛ na ɔne no woeɛ. Ɔmo yɛ two ɔmo yɛ two sisters me koraa na me pɛ ɛɛ eh, girl no ne senior sister. Mm. Hmm. Ɛna ɔno kɔgye sapɔ no ka kyerɛ girl ne senior sister ne sɛ me me ho mmaa dɔɔso. Ɛnso wo koraa deɛ anka yɛ kan yɛ saa mmaa la ɛbɛyɛ sɛ fie akɔ tete kwasi run about ho mmaa nko ara. Ɛyɛ. Okay. Fa kɔgye sapɔ nsi hɔ. Ɛnti ɛgya dan someone like ɛgya dan. Eh? Strike a wotie wohwɛ me tie ne yie. Ne yere ɛgya dan yere. Ɔno kora yɛ bayifoɔ sen ne kunu no. Aseɛ ne sɛn?
Because agya Dan nyɛ consultation ɔte ha na ne kunu no nso te ha na wɔn bɔ nkorɔfoɔ apuo. Onim paa sɛ adeɛ no a ne kunu no yɛ no mfiri nyame. Nso ɔwɔ akukuduro to the stand sɛ ɔbɛtan ne kunu no akyi na ɔn sɛ yɛwɔ korɔno bi wɔ hɔ a nipa no mfa tuo mmegyina wo so. Ɛmfa dadeɛ mmegyina wo so. ɛmɛ yere wo gidigidi nye ba ɔde n'adwen ɛna akanfoɔ frɛ ne nyansakorɔ no na ɔde wia wo nti obi te sɛ agya dan nea ɔbɛyɛ a yɛbɛyi abatali so nyinaa memeyɛ program wei meyɛ bold adɛn nti na mayi m'anim because menim sɛ asɛm na meka ne nokorɛ meyɛ bold nti adɛn nti na ɔyɛ ɔse yɛma testimony ɔnyi nipa n'anim Ah, mo yɛ testimony na yɛn yi nipa n'anim na ɔma abira. Meba, mimi sɛ asɛm wei. Mhm. Wahunu sɛ nsɔre a wɔyɛ wɔ tele so no, wahu sɛ wɔayi asɔre bi ayi ne program a yɛto offering da. Apart from testimony ne miracle. Mm. Ɛno eh? na wɔn yi ma yɛ hwɛ. Apart from testimony ne miracle, wɔn sɛ yɛyi baabi a yɛto offering da. Dɛbi, deɛ nti na wɔn yɛ saa. Aha.
Sɛ yɛbɛbɔ ɔkorɔn no ne deɛ yɛma no mma tɛli so. Nti ɔbɛba bɛtena tɛli no so, ɔbɛba bɛtena radio no so aka sɛ woba me consultation fee yɛnyi sika but wodu hɔ ɔbɛka kyerɛ wo sɛ tɔɔ yɛ two million ansa na woakɔtena sɔfoɔ no anim. Ɛnso ɔbɛtena ɛɛ no ɔse woba n'anim consultation a wonyi ɔnyi sika. Ɛnso woantɔ oil no a obi te sɛ reverend ɔbɔfoɔ me me papa kyiri ba ne yere ne ba bɛrima Akwadaa no yɛfrɛ no Olumaa. Meka sɛ wɔrehwɛ me. Akwadaa bi to ɛboɔ bɔ akwadaa no ma ne nan dompe no. Nan no porɔeɛ to the extent sɛ dompe no yiiɛ. Ɛda wɔn ba no wɔn amfrɛ me. Sɛ wɔn frɛ me sɛ wɔn bɔ bɛfɔ anka mɛka yɛn sɛ wɔn nsa m'akyi. Aseɛ ne sɛ ɔbɔfoɔ yɛ no asɔre. Bɔne bɛn na wayɛ? Wɔn baeɛ no sika a ekura wɔn yɛ thousand two hundred. Mhm. Ba wɔn srɛ obi ansa na nipa no ma wɔn sika ansa na wɔn atumi de afiri akyemɔta akɔ suhu. ɔpɔn mu ehu ɔbɔfoɔ no one on one sɛ yio mhm. but wɔte sɛ kwaku bɔfoɔ abɛtena yɛ aka kyerɛ sɛ ɔba m'anim a wobɛtua consultation fee da
nti dɛn na ɛsi wɔ saa abɔfra no mehia ɔbɔfoɔ deɛ no paa oils chain ɛne nku a yɛtɔn mɔɔ mu no mhm. Twelve million ne san. Thousand two hundred ne san. Ba ɔsan ne yareɛ. Akwadaa no, aha yɛ menya advert mu obi. Eh, papa no ɔyɛ etuo mu wɔ sum mu no, ɔno na ɔtete ahaban ɛna ɔkyeeɛ ɛna yɛde sa akwadaa no. Wɔbɛdui koraa na ayɛ worse. Wode oil no ne nko no yɛ nan no so no na ayɛ worse. Mente aseɛ, ɛyɛ breaker. Wɔn baeɛ no ɔbɔfoɔ no sa wɔn yareɛ ɔde wɔn faa spiritual eyi mu. Ɔbɔfoɔ no bɔ wɔn wɔn anfa wɔn ani ahunu. Ba sika ne san. Sika ne san ni. Ɛdɛn ne dɛn na wɔn de. Tɔ ɔyɔ, tɔ nku, tɔ nsuo, tɔ ɛɛ handkerchief, tɔ ɛɛ chain thousand two hundred ne san ni. Wei wɔn sere sika nsa na wɔn ba. Ebusua a wo wo nim wɔn.
Me akwadaa no yɛ me me me nua.
I see. Akwadaa no yɛ me nua.
Enti wobɛtena ha na woka kyerɛ me sɛ, me Kwaku Bɔfoɔ, woba m'anim a wontua consultation fee a, even nea okita thousand two hundred mpo antumi anhu no because wɔn totɔ nneɛma no wie due time a ɔno Kwaku Bɔfoɔ no bɛtena ase no sika a wɔn di ma ne ansa na wakɔ no ɔnkura bi. So ne na wotumi sɛ wɔn fa azan kwan so dwiri sika nyinaa. Ɛyɛ fraud sɛ aban nhwɛ me a sɛ ɔman mu mpanyinfoɔ wei nhwɛ a. Eh? Asɔfoɔ na wɔn de cars ne sika to wɔn nso wɔn wɔ sika no. Adwuma bɛ na wɔn yɛ ansa na wɔn nya sika no. Church members na na wɔn fraud wɔn. Me ma yɛ bi da. Last no, wo wo bɔɔ so ɛna me me twe wo bɛɛ wɔ akyi. Wo kyerɛ mu sɛ obi ti sɛ kwaku bɔfoɔ. Ontumi nna anadwo. Ontumi nna anadwo. Nanso ɛnneɛ na mpaeɛ mu a wɔde tontom asom Nyame sɛ Nyame bɛsiane ne nsraban mu anaasɛ ontumi nna mpa so sɛ sɛ deɛ nti Ɔno Kwaku Bɔfoɔ ɔbɔ mpaeɛ anadwo.
Wonnim wonnim meba wonnim wonnim eh, eh, nɔfa hwɛ nzongo.
Sɛ wonnim na ɔfa. Wonnim na ɔfa.
Hwɛ sɛ nea nso nkote. Enti nipa no sɛ ɔbɔ mpaeɛ anadwo a. Dɛbi oboyɛ pamkyɛw wei yɛde ka asɛm kɛkɛ pamkyɛw. Ɛnyɛ sɛ medi wɔn atam. Dɛbi dɛbi ɛyɛ asɛm. Ɛyɛ bɛbuo. Yɛ akanfoɔ yɛpɛ bɛbuo. Nti mebu bɛ. Nti kwaku bɔfoɔ no ne pro what is it that. Nti sɛ ɔno kwaku bɔfoɔ no bɔ mpaeɛ anadwo na ɔntumi nda a ɛyɛ ogyina hɔ ahwɛ ne ne yɛ. Kwakubafoɔ da a wɔntumi nna anadwo no, mhm. me mahyia no several times. Anadwo mu. Anadwo.
Wɔyɛ deɛn?
Ahu sɛ ewiase no mpanyinfoɔ bu bɛbi sɛ wosom kontompo afidie a woyi kasabere. Ɛnɛkwasɛm.
Nti sɛ nyame mfrɛ wo yɛ eh, na wode to wo ho ɛna nyame afrɛ me a ɛfɛ wobɛyɛ azaa na ɛbɛdu baabi no na ɛfɛ azaa no woyɛ apem ɛyɛ wɔn yɛ dede ɛna ɛna me me yɛ difoɔ me yɛ bɔfoɔ me asɔfoɔ bi aba ɛnɛ yɛn ti wɔn di ɛnɛ apreku wɛn. apreku my daughter. apreku wɔ wɔn fa
those days wodu mata yɛ kɔn asa kun tata wɔn kɔn ntɛm ɔbɛka kyerɛ sɛ wɔn mɛdu wɔn anyima akyi five o'clock ka wɔn nya baabi ntena. o yɛ ayɛ kum tata. ku yɛ ayɛ kum tata me gyina gya dan asɔre dan mu ɛna kum tata wura hɔ. nti wunim kum tata very ah. well. M'atare Kumasi mete hɔ na ɔtɔn milk baako milk a wo wura store a yɛtɔn that time koraa na endu two cedi na ɔtɔn ne fifty Ghana twenty Ghana thirty Ghana. Kum Kyakya yi.
Kum Kyakya yi. I see wo ne ne di wo ne ne tu anamɔ bɛn. Me gyina Agya Dan hɔ ɛna ɔba abɛyɛ asɔre saa da no ne abɛkasa wɔ ai me me brɛɛ nti me ma me du hɔ ntɛm nti me ba ankyɛ ɛna ɔbɛwura hɔ. Aburo yi a, aburo, aburo a ɛma yɛtɔn wɔ market yi mhm. a ɔlo nkaa no koraa wotɔ a ɛndu e, e, ebi a twenty Ghana no anaa thirty Ghana no oyi aburo no bɛtem baako baako mmiɛnsa egu ɛmoa wɔ ne nsam na wafrɛ sɔne fa hundred Ghana bra na bɛgye adeɛ wɔ me nsam ɔma wohunu adekode na woba bɛgye wɔ ne nsam no woba ɔse fa yɛtɔn handkerchief white one ɛwɔ asɔre dan mu na watɔ hanky no. Ɔtɔ hanky ne five cedi anaa ɔde aba na ɔde agu mu ɔse bobɔ mɛmma obiaa nhu. Oh nti meba ma menma ahwɛfoɔ no nhu aburo no a ɛwɔ ho bɛtma maako maako a ɛhyehyɛ hyɛ ho saa Ɛhyehyɛ hyɛ ho. oyi no maako three. Three. Wonhu sɛ aburo no wɔ ne nsam wonhu. Wonhu. Na wafrɛ wo sɛ fa hundred Ghana bra. Fa hundred Ghana bra na bɛgye adeɛ fa kɔyɛ sunsum nnwuma na sɛ ɔn sɛ ɔno nso ɔkasa tɛntɛm ɔkasa sɔre ɔkasa. sɛ wogyina hɔ na ɔyɛ asɔre a wobɛn na ne nsa bɛwɔ w'ani toto ne nsa ne sɛ yɛ a sɔre ntɛntɛm sɔre bra meka one two three one ma ahoha no gana ne fa tra ase na kɔbrɛ
nti sɛdeɛ wo kɛn saa ade wei a ɔreyɛ no nnipa bi nso bɛtumi atu saa namɔn no bɛɛ ten Ten, asɔredan no nnipa, ɛda no a wɔn asɔre dan no mu nnipa a ɛfa no, sɛ wɔn hyehyɛ nkonnwa no yɛtumi fa tena na wɔabɔ canopy wɔ akyire. Na ɔka a ebi kura tumi bubu fa so because ɔka one to five wɔn mɛdu ɔta n'anim afa o hundred cities no wɔn a wɔkura o hundred cities no ɔbɛka kyerɛ sɛ sanfa kɔ fie na kɔ brɛ. Fa hundred cedis no hyɛ wo ho na kɔ na kɔ brɛ ne nsa na ani. Oh, could you imagine sɛ at that time no ɛnfi wo bɛnya hundred cedis kura ɛnyɛ easy. Sɔne fa hundred cedis ne bra ɔma wo hunu a sɛ nka ɔma wo hunu sɛ ebi a phone wei ɛna ɔde ma wa wo nim sɛ wokɔ no wokɔ gye phone wa mo adeɛ no wɔ wo nsam sɔne mɛfa hundred cedis ne bra meka one to five wɔn sɔle ntɛm a Wa bɔ mɛdu wa da five ne yɛn de yɛ afa osika san na kɔ fie na kɔ bɛrɛ. Nti ɛma nnipa no so. Nnipa no hunu sɛ sɛnea wɔ diifoɔ wɔ nyame nnipa na ɔwɔ church mɛma na ɔte ɔyɛ nyame adoe.
Wow. Nyame nnipa kasa. Wɔ diifoɔ ano asɛm atɔ fam. nti ehu ne ɔde fear and panic bɛto wo so to the extent sɛ wote wɔ no wonim sɛ ɔka sɛ bɛda fam mu kura na ɔnwo nso gu so woammɛda a wokɔ fie a wokɔwu nti wɔn wɔ awɛ deɛ mede ka sɛ mo sɛbsɛbsɛb na wohwɛ wɔn a sɛdeɛ woka mede wodeɛ no yɛ exam sɛ ɔso ebu JSS mpo, but ɔwɔ adwene kɛseɛ bi wɔ ne tiri mu a, obɛtumi de akasa a, wote ɔno ayɛ professor koraa no a, ɛbɛ convince sɛ ɛsɛ wosɔre. Sɛ ɔno ɔbɛtena mm. ɛɛ no, mm. wɔde kia mm. convince wo nti wobɛdu asɔre dan no mu no, wayɛ wo te sɛ, sorry to say sɛ, odwanhwɛfoɔ a ɔde ne nnwan aku agu buo mu. Obi a ɔma no ɔka mu sɛ mo mɛsɛ na ɔmo nyina ɛsen. Nti wobɛdu asɔre dan no mu no, ɔsan de fear and panic ato wo so, sɔre ntɛntɛm na bra. awurade ankasa hmm.
mo kasa na ebi ɛsiri o sɔɔ ti aseɛ eid breaker asɛm wei paa awurade ankasa nti wamo adeɛ no wɔ ne nsam ɔma wo hunu adekodeɛ na wamo ano du hɔ na ɔse bi hankini mu hankini koraa ɔde ba wato ɛnyɛ wɔn ankasa wɔn watɔ five cd hankini fɔ adatam yɛ tɔ ne sɛn sɔɔ ti aseɛ watɔ hankini five cd wɔ asɔre dan ne mu nfa nfira bɔnten mba. bianki no mu na ɔde adeɛ no agu mu kata so because ɔma obi woma obi hunu sɛ aburo na ɔde agu mu a na aburo no korɔ no nka bag no korɔ data mi yɛtɔn ne sɛn. nti saa e, saa de wei obetumi mobilize nipa bɛɛ de edi hɔ a mu nyinaa mo de aburo no bɛkɔ. na ɔde start three hundred ghana na ɔbɛba bɛn ne twenty ghana na afei ɔse five cities no mo nyinaa mo ntu mirika mira. five cd sɛ ɔmo no ɔmo na ɔyɛ fira ɔmo last hour no wahu nti ɔde ɛburo no gu anke no mu a ɔse kata so wokata so a ɔse fa kɔ wokɔ a kɔpɛ baabi nkra yɛ wɔ asase a yɛdua aburo wɔ ha ɔse kɔpɛ baabi na fa aburo no hyɛ na aburo no oh. fifi a oh, na kyerɛ sɛ wabrɛ abɔ afifi ɛnna nka ɔmo a ɔmo wɔ afampere so ɔmo yɛ aburofo na nka ɛnyɛ nti saa asɛm no ɔbɛka saa asɛm no na ɔka kyerɛ wo sɛ adeɛ na ɔde hyɛ emu no ma ɔno wokɔ a Afei ɔgye mo sika no nyinaa wie a, na afei wakasa gu mic mu. Adeɛ a ɔde ama wo yi, wokɔ a kɔpɛ baabi na fa hyɛ. By three days time no, kɔhwɛ. Wokɔ na adeɛ no afifi a, w'abrabɔ afifi, wobɛyɛ yie no no. Na ɛmfifi ɛ?
Ɛmfifi deɛ neɛ wo deɛ, gye sɛ yɛde wo kɔ Israel kɔ deliver wo. Ei!
Kum Chacha. Kum Chacha wei a, ɛnɛ wokɔdu um, Mallam a n'asɔre dan no mu no, aka ne nkonnwa ɛne ne instruments na ewia sɛ adeɛ bi a woyɛ no me me se me breaker sɛ ɛnɛ ma tɔ fam na me se ɛnɛ mɛgya sɛ nneɛma na obi abɛtɔ fam obi abɛtɔ fam obi abɛtɔ fam mepɛ sɛ mebisa ɔsɔfo ansa na wo de list no bi aba wonim ɔsɔfo yɛ fɛ no dito dito Minim Dito paa, Dito starte wɔ Caprice. Ɔyɛ hwan a, adwuma bɛn na anɔmɔ bɛn na ɔne Ntuo yɛ? Me ne Dito yɛ obi a me da bi a meka sɛ nipa a me ne wo ntu anamɔn no mentena ɛ nka nkyerɛ wo sɛ me ne wo atu anamɔn. By sɔfoɔ bi a na yɛfrɛ no um, Jesus Abranteɛ. Mm-hmm. Jesus Abranteɛ. Jesus Abranteɛ. First day a me ne no bi hyia yɛ bɛhyia wɔ Pick Farm. Ɔbɛyɛ asɔre ma sɔfoɔ bi. Ɛnam ne so ɛna dito bɛyɛ dito. Ɛnam Jesus abranteɛ so. Ɛna dito bɛyɛ dito.
Mpɛ sɛ mekae Jesus abranteɛ ne real name ankasa but ɛyɛ escape me kakra. But my saa story no. Ahun sɛ dito um, before God and man. Me da bi a meka metena seat wei so na asɛm anyɛ nokorɛ meka a ɛno no ɛmfa me nkɔdu baabi a. Me ne Dito anhyia sɛ me ne Dito redi nkɔmmɔ one on one sei. But adwuma no a yɛreyɛ no, secret a ɛwɔ mu ne sɛ yɛnim yɛn ho. Nti sometimes yɛhyia a, ne yɛtaa hyia wɔ Asante Home Touch, obue ne foforo no. Ɛyɛ yɛn kɔ nso a yɛwura VVIP wɔ soro hɔ. Bɛba ne yɛasɔ blue light hɔ ne yɛhyɛ hɔ. Asɔfoɔ ɛbɔ Guinness. Asɔfoɔ ɛbɔ crab. mo nom club. Oh na yɛ akɔ yɛ adze ana ba no wo bɛ ba yɛn girls te yɛn ho girls ne girl ne bi te ho na obi nso refrɛ. Me ti ase o sɛ girl ne te hɔ no obi nso. Na girl foforɔ nso refrɛ ɛna wo wɛn ɛna wo wɛn me edin a na wɔn taa de frɛ me wɔn afrɛ me break wɔn afrɛ me agya.
Tɔ dito dito deɛ no so ma me. Nti.
Um, Dito yɛ obi a me ne na nhyia one on one se mm. but yɛhyia yɛdi yɛ ho nkɔmmɔ mm-hmm. na mekana sɛ woate aseɛ nti sɛ mese meka Dito asɛm a ɛnyɛ adeɛ a mewɔ sɛ me mekɔ ho nyɛ but ɛyɛ yɛn yɛnhyia mu ne nkɔmmɔdi a yɛdi mm. ɛna ma mehunu Dito secret I see.
Jesus aberanteɛ so, wonim no wɔ kwan bɛn so? Um, nea mede hunu Jesus aberanteɛ, ɔno wanhyɛ da antra bebree. Mm. Ɔbɛyɛ program ɛwɔ Pick Farm, ɛna mekɔɔ hɔ. And papa, eh, that time no, yɛ yɛhu sɛ woyɛ senior man na because respect a yɛde bɛma ɔno, ɛno kora bɔ church members ne hu. Enti yɛka sɛ papa ɛbɛ wo bɛwura mu a, obiara yɛ steady. Ɛnna ɛsɔ ɛnyɛ asɔfoɔ no koraa na yɛbɛsɔre agyina wɔn first. Nti wo church church member no sɛ adiifoɔ no asɔre agyina hɔ a ne nyinaa yɛ ɛyɛ strategy a yɛ use to the extent sɛ wo w'adwene mma ho sɛ asɔredan no a wote mu no armed robbers na wogyina wɔn anim. Me dɔfo, asɔfoɔ no a demon prophet rekyerɛ mu sɛ wɔrebu akristofoɔ ɛkɔn mu yi, kakraa bi din na wate yi, dodoɔ no ara san nso wɔ akyiri a akyiri wobɛte. Na ɛno na ɛyɛ sɔfo kum kyakya a waba abɔnten aba abɛkyerɛ mu sɛ ɔno ɔnim aberanteɛ no wɔ baabi a ɔne no nantee da, na ɔgye di sɛ aberanteɛ no ɛkɔm bi na ɛde no. Yɛnkɔ nkɔtie sɔfo kum kyakya no ano asɛm. Kɔ kɔ kɔ so ne adeɛ no ɛɛ me prɔfɛt no kyaakya ɛɛ nneɛma bi sei yate ate ate aa wo deɛ ɔpa bɔ ne date toɔ bɔ ne date toɔ sɛ bɔn no ɛyi mo sɛ ɛfɛn sɛ demon breaker ɔbɛba out abɛka sɛ nsɛm a ɔka nyinaa no ɛnyɛ no korɛ na kyɛ sɛ nipa biara ho kyerɛ na ɔn sɛ yɛ papa kennedy yɛ japan ɔyɛ adɔyɛ ɔwɔ sika nyame yɛ hyira no nti ɔfe sɛ ɔkɔ ne TV no so na ɔkɔkeka sɛɛ nsɛnsɛm no a, yɛ papa no bɛma no sympathy, obehu ne mmɔbɔ, na ebia sika fam koraa waboa no. Yɛnim boys boys no bebree wɔ hɔnom a wɔn de wɔn afu nnɛnam, ɛkɔm de no a, na wakɔkeka nsɛm bebree ne adeɛ na ɔde agu obi anim ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obenya mmoa. Yɛn ho bebree ne adeɛ. Ti demon breaker deɛ ɔyɛ no kɔm na ɛde no. ɛyɛ kɔm totally ɛkɔm totally sáré ase ɛkɔm ɔsɛ nipa wɔkyerɛ na ɔka nsɛm a yɛn ka eti mi prɔfɛt kum kyaakya deɛ mi hu sɛ ɛkɔm na ɛde no no nea ɔka no mimi hu no da ɛna mi nkɔ baabi nso nkɔ yɛ program sɛ ebi ama yɛ program a matɔn milk ten cedi anaa one million anaa fifty cedi de ama obi so ade aseɛ ebi ebi a sɛ ɛda no koraa na kyɛkyɛ no ebi a sɛbe na wɔn direction a na wɔn yɛ no ɛna ebi a mimi kɔ pie so a mekɔ to yɛ anaasɛ yɛkɔ kɔ yɛ so ade aseɛ eti sɛbe ɛɛ mefe sɛ wogyina wɔ bi gyidie so na ebi a wode ba abɔnten a menim ɛna me ankasa no sɛdeɛ maka no Menhyiaa no da. Ɛnna na mese menyɛ abura kwankyerɛ. Me, me, menkae sɛ gya dan hɔnom no. Menkae sɛ me, mete wɔ Prophet Kuchacha, makɔyɛ akwankyerɛ, yɛ mmerɛkɛ akwankyerɛ wɔ agya dan hɔ. Menkae. Na mmom me start no, mede yɛɛ reference sɛ obiara ne ne gyedie a ewiase ekuta no. So ate aseɛ? Ebi a sɛbe sɛbe sɛbe wobɛkɔ asɔre bi, ebi a wɔn gyidie kyerɛ sɛ ebi a hyire nsuo so nanom, wɔn gyidie kyerɛ sɛ ebi a yɛsei yɛsei. So ate aseɛ? Ba me mete hɔ no, menkɔ Jordan hɔnom, ɛnkɔɔ hɔ, ɛnwura anasɔɔ dɛm hɔ, ɛnkɔ yɛ mmerɛk ne abura akwankyerɛ bia, ebi ni hɔ. Na agya dan nan mu no, ɛna meka sɛ, agya dan nan mu no, sɛ ɔtu firi, yɛka sɛ, eh, article ne koraa, it's almost 15 years. So ate ase? Ɛnyɛ n'asɛm o. Kɔhyia obi wɔ baabi a, wonyɛ m'adamfo, me nso menyɛ w'adamfo. So ate ase? Nti no, me ɔnhyia me da, ɔnni me he. Nti memfa berɛ mu mma nnatu. Sɛ nnatu deɛ ɛyɛ TV station. TV station nso ayɛ sɛ police station, obi atumi bu wura hɔ. So ate ase? Sɛbe sɛbe sɛbe, obi a sɛbe wabɔ dam koraa kɔ police station sɛ ɔkɔyɛ, ɔkɔtwerɛ ne report a, yɛbɛtwerɛ ama no. Radio station. TV station onipa bi atumi kɔ hɔ bi mɛse mhm. radio station ɛne TV station nipa biara etumi bɔ wura hɔ bi ɛna mi yi example sɛ radio station ne TV station a yɛte sɛ police station sɛbe sɛbe police station bɔdanfoɔ koraa kɔ hɔ nom sɛ ɔkɔyɛ ɔkɔ ɔkɔyɛ report a ɔkɔyɛ report a. Yɛbɛgye n'asɛm. Saa na me paa kyerɛ. Menkaa sɛ wabɔ dam. So ate aseɛ? Mate aseɛ. Na deɛ ɛtɔ so biom no a meka ne sɛ, nti memfa berɛ mu ɛma Nnatu sɛ Nnatu wɔn deɛ ɛyɛ TV, ɛyɛ wɔn adwuma ɛna mefe sɛ wɔn yɛ. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu, mefe sɛ. Ɛnyɛ nipa biaa ho kyerɛ na ɔn sɛ yɛ papa Kennedy yɛ Japan ɔyɛ adɔyɛ ɔwɔ sika Nyame ahyira no nti ɔfee sɛ ɔkɔ ne TV no so na ɔkɔ keka sɛ nsɛnsɛm no a yɛ papa no bɛma no sympathy ɔbɛhu ne mɔbɔ na ɛbia sika fam koraa waboa no yɛnim boys boys no bebree ɔnom a wɔn deɛ wɔn afu nyɛ nam ɛkɔm de no a, na wakɔkeka nsɛm bebree ne adeɛ na ɔde agu obi anim ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya mmoa. Yɛ ho bebree ne adeɛ. Ti demon breaker deɛ ɔyɛ no kɔm na de no. Ɛyɛ kɔm totally. Ɛkɔm totally. Sáré ase ɛkɔm ɔyɛ nipa ahokyere na ɔka nsɛm a yɛnka Enti me prophet kum kyaakyaa deɛ mehu sɛ ɛkɔm na ɛde. Medɔfo mema w'akwaaba sɛ mesrɛ wo sɛ sɛ wo nsubscribe yɛ a bɔ mmɔden paa na mia subscribe button no so afei nso bɔ mmɔden sɛ wobɛ like video yi na wobɛkɔ down hɔ nso na woakɔ kɔmɛnte na wo kɔmɛnte a deɛ wo kama kama kama saa na yɛde kɔ yɛnim afei nso wotumi click share no so Wo nua hyɛɛ no so a na wahyɛ de ama wo namfofoɔ ebi wɔ WhatsApp, ebi wɔ Facebook ɛne other social media. Baabiara wopɛ sɛ wohyɛ de kɔ biara na wahyɛ na wokɔ. Me dɔ, mpaninfoɔ abu bɛ bi sɛ afutuo wɔ hɔ yi ɛnsakra nnipa agye sɛ nsɔhwɛ. Nanso mesrɛ wo sɛ m'afutuo, 2020 yi deɛ, m'afutuo ɛnsakra wo, mɛntwe na ɛnto wo. Ansa na wɔasu kwae. Na asɔfoɔ yi a yɛbobɔ wɔn din yi, baako bi koraa wɔ mu a, me cousin bi yareeɛ a, efiefoɔ kyerɛ sɛ wɔde no kɔɔ one of them hɔ a, sɛ wɔhu sika nyinaa saeɛ wɔ aberɛ a, ɛyi ano amma. Me dɔ, me deɛ, memma obiara din, na mmom no, eh, ma w'ani nna hɔ. Why? Asafo biara a wokɔ mu no, bɔ mmɔden sɛ wokɔ Presby, sɛ wokɔ Methodist, sɛ wokɔ Anglican, sɛ wokɔ Catholic, sɛ wokɔ deɛn, asafo biara a wowɔ mu no a yɛfrɛ Nyankopɔn ɔhata soro yi no nko adeɛ, na yɛka Awurade asɛm, nokorɛ sɛm no, yɛka no, bɔ mmɔden sɛ wobɛtena hɔ ara na wonkyinkyin, na baabiara ɛne ha o, ɛtene, woyɛ nneɛma a ɛtene a, ɛkwan biara so, nneɛma bɛkɔ yie ama wo, because Bible aka wɔ Galatians six seven, ɔse, Do not be deceived, God can never be mocked, whatever a man sows, he or she will reap, ɛno nti no deɛ wobɛyɛ no, ɛno w'aba na wobɛte. Then we have something we call law of karma, law of karma ɛyɛ abrabɔ mu eh, as, eh, abrabɔ yi mu mmara a ɛwɔ hɔ sɛ Nyame bɔɔ wiase na ɔde saa mmara no too hɔ a yɛfrɛ no law of karma sɛ wia onipa biara deɛ wobɛyɛ no Ɛno ho asotwe na ɛbɛba wo so. Enti sɛ woyɛ ade papa a, wobɛnya nneɛma pa, woyɛ ade bɔne a, wobɛnya nneɛma bɔne. Sɛ sɛ ɛte saa deɛ a, ɛnneɛ na mesrɛ wo sɛ, bɔ mmɔden yɛ nneɛma pa, ka nsɛm pa, hu ade pa, tu anammɔn pa, dwene adwene pa, yɛ biribiara a ɛyɛ papa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a good things, nneɛma pa, na ɛbɛba w'akwan mu bere ne bere nyinara. Nneɛma nyɛ tight mfa mma wo too much to the extent sɛ wobɛkokɔ asɔfoɔ binom hɔ na wɔapɛ akɔneasa bi na wɔakyi wo nsa agye wo sika anaasɛ wɔahaw wo kwan bi so. Ebinom wɔ hɔ koraa no, yɛse wɔn nkɔfa wɔn nua, wɔn nkɔfa abɔdamfoɔ, kɔfa sɛ all in the name of akwankyerɛ. Me dɔfo, mo ani nna hɔ wate, na yɛ adeɛ ɛtene a wonkɔnya problem biara. Mmaa no a wofa wɔn a na wɔn disappoint wo, wofa wɔn a na wɔn disappoint wo, na wɔn rebɔ wo dua, wobɛhu sɛ na wo sika ayɛ basaa, wobɛhu sɛ na w'adwuma ayɛ basaa, w'akwantuo koraa na ayɛ basaa, na wonhu ade korɔ a ɛrekɔ so wɔ w'abrabɔ mu, na afei wode kyinkyin asɔfoɔ so.

akɔ akɔmia ɛɔɔ no so, ɛyɛ ɛdɔn no a ɛɔɔ no a ɛdɔn no da nkyɛn no na wakɔmia ɛno nso, na kyerɛ sɛ wo deɛ woawia no no. Na mmom no sɛ wohwɛ na sɛ ɛda so yɛ red anaasɛ ɛyɛ kɔkɔɔ no a, na ɛkyerɛ sɛ wonnya nsubscriboo nti ɛsɛ sɛ womia so na wo subscribe na wokɔ nkyɛn hɔ kɔmia ɛdɔn no nso so na wo follow de kɔ all. Ɛno na ɛbɛma ɛberɛ biara, video biara, Home Sweet Home, ɛnya yii ne ti ara, wobɛte yɛn nka. na watumi ahwehwɛ bi, na afei wahyɛ de ama afoforɔ nso, na wɔn nso anya biribi de afiri mu. Onyankopɔn ɔnhyira wo. Me din ne Nefia Charlotte. Wofrɛ me Teasefoɔ Ɔba nso a, mɛgye wo so dodo. Bye!